Ka lawm hle mai ti atangin bul tan ila a tha mai awm e. Mizo Writers Association lehkha Pu PL Liandinga leh kan then rual tha lo kalkhawm te in zavaiin chibai ka buk cheu a. A tak takah chuan he lawm man dawng tura min ti a ka hmingin han lam khan phone a min han hrilh khan ka phu deuh zuk tak tak a. A chhan chu, Ka aia u eng emaw zat hi kei aia phu hi awm hian ka hria, u Pasaka tur ni se ka hmaah hian awm hi la awm hian ka hre deuh tlat mai a, chuvang chuanin ka rilru pakhatah chuanin A la hma deuh lo maw le, tute maw hi a tute char suit phawi an sawi ang deuhin emawni phawi khalh hi kan nei mai awm mange ka ti a, chuti chung chuanin a hun a thleng ve a niang chu maw ka lawm tak zet mai a hei, ka nun hi ka inchhut thin a, Pu JF lal dai lovan ker kaw dem a a tih kha ka nuih thin a, Ka ni ta chiah hian ka inhria a, kan thian pakhatin nang hi chu i hreuh thuk lem lo na vung hi chu i chhuah ve nual a ni min tia ka dik hmel viau hian ka inhre bawk a, chutiang tawk velah chuan ka inngai a, ka tha chhe em em a, Ka hmachhawp tam tak khi Chawsaina kang dai an tih ang deuh hianin tih lova kalsan tak ka ngah a, tlanchhiat san ka ngah em em bawk a, tin ka nun ka in en let hian ka chang lo, ka chan teh chiam pawh hi ka hre lo. Hleuh thil ni ta se nun hi ka nuam tih chin bak pakhat hmah hi ka hleuh lo, tin. Intihsiak ang chi zawng hian nun hi ka thlir lo hrim hrim ni hian ka inhria a, chuvang chuan ka nawi em em tih hi ka inhreru reng mai. A dawtleiah lehkha ka ziah hian a bikin article ang chi thupui kan bei thlaah Keimah zawk hian ka nuih ta tlat thin a ka thu ziak hi a tawpah fiam thu a chhuah hi ka chak a, ah a thupui kha ropui tak pawh ni se keimah lamah hian chu chu a awm tel tih ka chiang a, ah nichina ka hma Pu Pial Lianing a sawi ang deuh khan khalai te kha han kawih kul ka chak em em na vang hian thu thenkhat phei chu a thupui ka thlak phah hial thin a, chutiang mi chu. Ka ni a, tin U Liandinga nena han inkhai khin tur kha ni taila ka ngaihtuah thin a, Arabian Nights te kha tuman an chhiar dawn lo hian a hriat tih hi a hriat lawk ka ring a, mahse a volume khan a let pei a ni, khatiang khawp thahnem ngaihna leh peihna, mai bakah chhelna leh tih luih tlat peihna ang kha keimah ah hian chuan a awm ve lo. Khatiang nun kha vawiina kan chhuan ber tur leh nun ti hlutu hi niin ka hria a, a chhuan awm ka ti a. A bikin mi tha, mi hlu, mi dik, kan ram leh hnam tana mi tha te zawn chhuah te Pulian Dinga khan a thawk tha. Entirnan rokunga Poet of the Century an tih mai hnu lamah khan Mizoram pum leh Mizoram pawn thleng pawhin A rokunga hi a hla phuah thiamna mai bakah Mizo hero hi chan tir ang u titu a ni a. Vawikhat chu khutah ram hla takah kan zin a, kan ding a, American hlapui an hnam hla kan sak zawh ah khan kan awmah kut dah in rokunga hla kan sah a, awn ang kan Lal kan Pathian. Chumi kan sak chhung zawng chuan ka thianpa pial lian ding hi ka ngaihtuah chhuak. Chutiang khawpa kan ram leh hnam tana theihtawp chhuahtu vawiinah kan chawimawi hi lawmawm ka tia a kan min sawi miau a kan sawi tel ve a nih chu. Mi tul tak angin ka lang ru reng a, thenkhat phei chuan pa buai tak a ni min ti a, buai nih tak hi chu ka duh bik lo va, tul ang hian ka inlantir a, amaherawh chu fian rial ka chuh fo vang zawk a niin ka inhria, thil tam tak khi ka bihruksan tam em em a, thil tha tam tak tiam in. Tunhnaiah ti tawh mai la kan nun zawng a sawi chuan Lengzema kum sawmhnih panga chhung ah hring nun te eng eng emaw nunphung kai hruai thei thil kan chhuah tam em em a. Mahse a chhuahtu ka in en hian ka bo ang reng. Khatiang mi kha ka ni tak tak lem lo, kaihhruai ngai ber ka niin ka in hria a. Tunge maw ka nih le hi ka inti hnuhnawh? Literature-ah phei chuan ka san loh zia in hria a. Ahh, mi in i ni min tih hi kan ni ve chawpchilh mai mai ni chho dawn hian ka inhria. Tichuan, Pathian hian min voh bik em emin ka hre bawk a, ahh, ni lo se hetiang dinhmunah hian ka ding lovang. Ahh, ka pian tirin. Thla thum mi pawh ka nih hmain accident ah ka thi ṭhelh a, ka nu in motor bracket in a min delh tur kha ka nu kawng zawk a delh ta ai ti mai ang, chuvanga dam ka ni a. A tak tak ah chuan ka pa hi vai nun nuam ti a ni hman a, a sam lir nghing leh Indopui pahnihna kha awm lo se, ka pa hian Mizoram a lo chhuah leh hi a tum lo tih hi tun hnuah ka hre chhuak a, lo chhuak leh lo se nupui a nei nawn leh lo vang a, ka nu a nupui hmasa thih hnuah nei lo se ka piang lo vang, tin an inneiin fa neih hian tum tawh lo tih hi an diary hlui ka en atangin ka hrel ru leh vek tho a, chutianga piang palh chu ka nia, Pathian hian heti tak hian min han chawi chho hi chu a mak ka ti. Ka nun ka en in ka nupui tan pasal that tak hi ka ni ngai lo. Ka fate tan chhungkaw pa nih hi ka tling lo em em. Mahni chhungkua meuh pawh bih ruk san duh mi ka ni. Chu mai ni lovin ka thu leh hla phen ah hian ka biru deuh te pawh hian ka in hria. Chutiang mi Mizo Writers Association in a kan hming te min han lam chhuak ve vawiina hun tha tak mai min pek mai bakah min han chawimawi hi ka phu lo tak zet in ka hria a, ka lawm em em a, in zavai a chungah lawmthu ka sawi e, ka lawm e.